Salama daholo, mabohay! Tao indray ary aho nareo hientiko hiaraka aminay haka sasatra kely an! Fa mialohan'izay an, dia misy toerana mahaliana anà hitako an, teto amin'ny aéroport-na seram-piaramanidina eto Filipiana izy ity an, izay antsoina hoe OFW Lounge. Dia Inona moa izany aloha voalohany indrindra izany atao hoe OFW izany an? Ny OFW na koa hoe Overseas Filipino Worker ny fanalavana azy an, dia ireo olom-pirenena Filipiana miasa any ivelan'ny fireneny. Mety hoe mpitsabo izy ireo, mpampianatra, injeniera, mpia- mpiasa an-tsambo, mpiasa amin'ny hotely na koa mpiasa an-trano, tena be dia be asa isan-karazany dia ataon'ireo Filipiana ireo rehetra maneran-tany dia ahitana azy ireo mihitsy, tena hoe betsaka ireo Filipiana miasa ivelan'ny tanindrazana izany, dia fa maninona ry zareo miasa any ivelan'ny tanindrazana? Dia satria zareo izany Filipiana dia tia olona familiale be izany zareo, tia manam-pianakaviana be. Dia isan'ny voalohan'ny antony hiasan'ny zareo ivelany an, mazava ho azy eo ilay hoe fitsinjovana ny ny ho avy, fanatsarana ny ohatra te hanana ho avy mangirana sy ny tariny an, dia isan'ny manosika azy ireo ihany koa ny fanampiana fianakaviana. de rehefa hoe miasa any ivelany izany zareo a de hoe afaka manampy mi-supporter ny fianakaviana de izay no mahabetsaka ny filipiana miasa any ivelany de ity lounge ity izany a de natokana ho azy ireo a satria ny governemanta filipiana izany a dia mahatsapa hoe ny OFW no isany mampitombo ny toekarena amin'ny toekarena na ny ie toekarena ny fanjakana filipiana. Izany hoe isam-bolana ny OFW mantsy tena mandefa vola aty Filipina foana, mandefa any amin'ny havany zareo, mandefa amin'ny fianakaviany zareo, mandefa amin'ny vady aman-janaka zareo. Dia ireo vola ireo miditra aty Filipina izany, vola vahiny an, dia mampitombo ny toekarena filipiana satria mitombo ihany koa ny fanjifana. Maro ny orinasa miverina. Dia maro ihany koa ny ankizy ohatrany hoe afaka manohy fianarana satria misy ny support avy any ivelany. Dia maro ihany koa ny noho ilay fanampian'ireo ray aman-dreny ohatran'ny hoe OFW ny ray aman-dreny izany an. dia maro ny support avy any ivelany dia mitombo ny toekarena filipiana. Dia izay izany tsapan'ireo governemanta ireo dia nanangana an'ity OFW Lounge ity ry zareo ho mariky ny fankasitrahana ny ezaka sy ny fahafoizan-tenan'ireo filipiana miasa ivelany satria isan'ny manombo sy manampy ny toekarena ny Filipiana ireo mpiasa Filipiana ivelany ireo. Dia isan'ny anarana iray iantsoan'ny zareo azy koa izy ity ilay hoe Bagong Bayani hoy zareo na koa hoe mahery fo mahery fo vaovao na koa hoe Modern Day Heroes, izany hoe olona mahery fo izany zareo satria hoe nanao sacrifice be dia be any ivelan'ny tanindrazana any noho ny fitiavana ny fianakaviana, noho ny fitiavana ny, noho ny ireo olon-tiana dia noho ny firenena ihany koa. Dia ireto ito OFW ho lantitra ireto izany dia ny OFW ihany no mazava ho azy no afaka mitsofoka ao. Fa ny tenako izany noho ny hoe manambady OFW aho dia afaka mitsofoka ihany koa ny vady aman-janaka. Dia rehefa tonga ao ianao dia afaka misakafo, misy sakafo efa libre service izany an, dia afaka misafidy izay zavatra tianao eo ianao an, misy gateau, misy kafe, misy dite, misy zavatra efa misy eo eo daholo izany ny sakafo dia anjaranao misafidy. Tsy hoe toerana hipetrahana fotsiny ilay lounge fa misy hafatra ihany koa izany ao ambadika an'ilay izy, ohatran'ny hoe misaotra tamin'ny ezaka sy fahafoizan-tena izay nataonao. Ohatran'izay ilay izy. Dia hoe amin'ny maha malagasy anà monina eto Philippines an, dia tena mahafinaritra anà ilay izy ary tiako zaraina satria ohatran'ny hoe soa ho fianatra izany dia angamba un jour any Madagasikara mba ahitàna zavatra ohatr'izao hoe Mahafinaritra mahita ny governemanta manome lanja ny olom-pirenenany miasa any ivelany. Dia ankoatran'izay dia misy toerana ihany koa azo ametrahanao entana alohan'ny mitsofoka amin'ilay lanitra ianao zany raha ohatra ka mba hoe be dia be ny entana entinao zany dia afaka misy toerana ametrahana azy dia alaina rehefa avy eo. Dia izay sy izay momba an'iny dia aza adino. ny mizara raha toa ka mahafinaritra anao ity vidéo ity na koa manao en commentaire ny hevitrao ahoana ny fahitanao azy dia amin'ny manaraka indray! Veloma daholo!